Бөтенләй битараф булмаган үзенең милләтен чынлап торып яратканнар татар телендә шигырьләр сөйләрләр. Без инде аны бүген өч номинациягә бүлдек. Ул безнең татар шагыйрьләре шигырьләрен уку номинациясе һәм инде Тау ягы авыллары шагыйрьләренең шигырьләрен уку һәм үз иҗатын. Безнең быел гаилә елы буларак, без инде иҗади гаилә дигән номинациядә кертеп карадык. Тарихи авылыбыз Мулла иле, Муллагыл илен дә күрүебезгә бик шатбыз. Чыннан да, ул безнең хәзер инде матур бу татар сүзе бәйгесе. Җылдан ел үзенең менә буш урыннар тулып килә. Бу матур бәйгедә, матур тел бәйрәме көнендә, туган тел бәйрәме көнендә монда җыелуыбыз, җыелуыгыз, килүегез белән, килүегезгә бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән котлыйсы килә.

Безнең минем хатирәләремне яңартты. Чынлап та минем менә шулай көтү куллар, сынга калулар, һәм инде ашыга-ашыга йөгерүләр барысы да искә төште. Ә менә балалар белән олыларның бергә чыгыш ясавы чынлап та ул менә безнең гореф-гадәт, йолаларны киләчәк буынга тапшыру дигән сүз.

Сәхнәләргә чыгып җырлыйм, вафатлар кипкенен. Мондый да матур шәп болын безнен алда гына. Җырлый җырлый ине шага болын янынан гына. Китап колына юкама, сүзе энҗедәй булсын. Китап сүзе сеңгән күңел, рәхмәтин уратылсын. Җылысы да килә кочак. Уйлап ятам, ятам да, юк шул минем обоем да, юк шул минем опаем да, сыным да, өнем да, бергә-бергә үлсен бик тә килә минем дә. Бара килдек без бүген урамга, безнең армия көне булганга, әйдә зур бәйрәм шатлык белән кил. Сине каршы бөтен туган ил. Мин сине газиз балам, саф сулы чишмәләреннән җаныма сихәт ала. Килдем әле кармакларымны алып, эләкмәсме бәхетемә әкияти алтын балам. Яу, яу, пескәем, бу ашы җәмгор чаланга, мойны сакла күседән, оясыннан чыгарма.

Сакын саф хава, йомшак кар ява, урамга чыксаң, битләр кызара. Беребезгә беребез нинди ошаганбыз, икебез дә соры шиңле, икебез дә шундый күңелле. Бу чәйнең шартлары бардыр, сөйләп бер булса ярый. Бәлән итәсеңә бер-бер, колак сакыл моңа җаный. Менә тагын июль ае керде. Җәйге ямьгә урман төренде. Күз ачтылар кырыда ромашкалар. Җир җиләге пешеп өлгерде. Кичеде шатлык белән нурлар чәчеп ай ялтырый. Искән әкрен җил белән яфрак агач яркау тырый. Кичер мине, минем, синең бөек исемең белән килеп сугышка. Таңгы урын белән күмәлмәдем, бу тәнемне соңгы сулышта. Әндә, көеп бәхет килмәсә дә, көеп күңел көнләнсә дә, өмет китми җаннардан. Юл буенда зур койма бар. Кем ни өчен утырткан? Кем ни өчен утыртканны Бөтен кеше оныткан. Кем белән борынлар, булмады һич татулык. Кем саен бер усалык, кем саен бер хатлык. Җылы өйдә утырасыз якын мичкә, утырасыз рәхәтләнеп, тезелешеп. Шатлык сезгә, уңайсызлык килми һич тә. Яшьлегемә тагын кире кайттым, һаман шулай шаулый урам. Таң нурыннан

Шигыре, яшь ана, авыл яна, шәфәк нуры булып, уйный күктә янгын шәүләсе, күмерләнгән илең тоткасында аунап ята ана гәүдәсе. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Кешеләр сугыша, кан коя, киселә меңнәрчә гомерләр, төн буе улашып якында.

Яшел чишмәләре калды инде. Әллә кулларда. Эчендә госпиталь ишекләре язулы. Госпитальдә кемнәр генә белми икән фазылны. Сугышка кадәр эшләгән Донбасс шахталарында эшләгән исме төшмәгән мактау такталарыннан. Оныгым Наилә Тәпсир белән сугышта декабрьнең уннарында госпитальгә эләкте. Билгеле шәһәрендә госпитальдә ятты. Декабрьнең егерме икесендә монда Казан Мәскәүгә кайтты. Мәскәүдән Казанга кайтты.